Cholera na bacteria dey cause am. Na bacteria. And this bacteria eh, e dey live inside your water and e fit dey inside person intestine, go don enter the person, go the person shit. So you see all those people wey dey shit, shit anyhow, go shit for inside, uh, you know now, uh, eh, go don shit or pikin go shit, they no go clean am well, no go throw am well. You go come waka enter inside water. When you enter water, People come go drink am plenty, they go come carry the cholera, go come cause sickness. And the sickness, if you no do anything quick quick, person fit kpai. Person get am, person go come dey vomit, vomit, go dey purge, water, water. When they go toilet, go go shit, the thing go just dey run like tap, go just dey run, run. And if you no do anything, the person fit kpai. Now, I no wan make you panic because people go dey fear, hey, cholera. Mm-mm. Your water wey you dey drink, abeg, eh, try to boil am again. When you go outside or you go toilet or you go anywhere, wash your hand well well with soap and water. Mm. Your food wey you dey chop, food wey you dey cook, cook am well well well well. You wey dey buy all those things for road for hold up, you no know. you no go wash am you no go know where e come from this period you have to be careful you dey hear me so then make sure say where they dey kaka where they dey shit throway they dey throway am well no be say you go just see person go just shit you go just carry am throway am enter inside gutter and that gutter fit waka i no know how these people be for our country one thing one thing one thing you fit enter food give the person problem but if you get am no fear they can treat you go hospital so maybe person dey sick cholera now dey vomit all those kind things Mm. eh you person you near the person now you maybe your hand touch some kind things around no come wash that hand Mm. you can't go chop eba you understand you go chop eba or use your hand chop you can't test out your body you fit carry am Oh. but say person just get am you near the person you no go carry am Okay. but if you no clean the place you no dey careful with your own hygiene and environment eh, you come enter your you go chop through your mouth. no be even sure bite your finger. Eh, you bite finger like that. If you enter your body, give you the problem. so na only through mouth na e dey enter. And through mouth, na, eh, ma- mouth The enter thing wey dey inside, enter inside, inside wetin your you chop. body. Yes. eh. Okay. You know, say people don't die on top this matter. yeah. We don't know how it happen. Whether they sit down for house, they drink many, many, many Only things. God know. Only God know. Mm. Sure, you understand. So Mhm. uh, we know we know get information. Say Agbo uh, go treat person we get cholera because if you know tr- carry the person go hospital on time person mm. fit vomit vomit vomit mm. enter dehydration mm-hmm. enter shock mm. e go kpai from there go. Hmm? Okay. yes but no be no need to fear o oh. enter hospital because they go give the person water drip yeah. and a lot of antibiotics mm. and person go dey okay. and mm. um, just to add to wetin doctor talk lagos state government don even talk say the treatment for cholera say na free of charge na dem dey do am and they don create center for for Yaba. So if you dey find more information for there, you go see am for Ministry of Health Twitter handle, Lagos State Ministry of Health Twitter handle. So no fear, say oh anything wey happen now, uh, I no go get money fit buy the medicine because medicine cost. They don talk say they go treat Don't yeah. uh, cholera patients for free.

Fear full my body since then. Peace. Uh, uh, peaceful peace from Ikeja. I no dey sure say you hear wetin you talk so Dr. Fred. If you just talk am again, they talk about bodily contact with no, cholera now, patient. If you near person wey get am, you, the body contact, you no go carry am. Mm. Eh? You no go carry am. That is why our people need to calm down and all this panic. Stop to the panic. Mm. Majorly now wetin you carry put inside your mouth shop. Mm-hmm. You understand? Eh? um, some people see some people are very very dirty and some of them they even they even give you food chop yeah. so if you dey chop food from person wey go dey dirty you no mm. know whether the hmm. person fit go go touch something for somewhere yeah. carry food cook give you mm. and you hmm. chop you carry am so no be true contact na wetin you put so dey careful your water must be clean your environment eh Water bodies clean. Your food, you go cook am well well. Mm. Good morning, uh, Ratata and Sayene and Dr. Fred. You say, what about fish where they keep for inside gutter? and that gutter then they throw people una dey ask questions una dey ask una dey ask fish shop you hear say shop the fish shop everything but but he he, he cook the fish now